Silav û rêz ji we re ez hêvîdar im hûn baş bin. Xelika me îro li ser veqetandekên kurdî ye, gireyên palvedanê yan jî alavên girêdanê. Anko rewşa îdafeyê yan îzafê di zimanê kurdî de bê guman rewşeke gelekî giring e û di zimanê kurdî de roleke gelekî giring rolekê wê gelekî giring heye. Niha bi hev û dir e em werin ser mijara xwe Me li jor nav jêr danî, serenavek me jê re daniye, gireyên palvedanê, alavên girêdanê yan veqetandek bêguman nav gelek nav li cem zimanzanên kurdî tê bikaranîn û ew jî me got di destpêkê de ne pirsgirêke gelek mezin ya herî giring em navaroka mijarê nas bikin. Niha em werin li cem e Veqetandek çi karî dike? Veqetandek karê wê ew ku girêdanê di navbera du peyvan de çêdike yan du bêjeyan de, di navbera du bêjeyan de girêdanekê çêdike. Ew girêdana hanê jî mercên wê hene em niha wan merca nas bikin. Bêguman Veqetandek yan dema ku em bêjin rewşa îdafeyê di kurdî de çê dibe, mercê wê yan navê pêşî, bêjeya pêşî her dem veqetandekê digire û bêjeya duyemîn her dem tewangê, rewşa tewangê digire û em ê di waneyê bê de rewşa tewangê nas bikin. Niha em tenê awayê yan em bêjin çawa veqetandek di kurdî de çê dibe, saz dibe. Em were ser bêguman veqetandek li gorî mêjer û zayendê ango li gorî hijmar û cinsê peyvan veqetandek çê dibe. Niha di destpêkê de berî em were ser em Veqetandek di navdêrên diyar de. Mijarek gelekî giring, veqetandek di nav dêrên diyar de, ji ber ku veqetandek di navdêrên ne diyar de jî heye. Niha em werin li ce me ê me ye xistiye navbera di kevanoka de ji bo ku em ji ber ku ji bo ku em nas bikin car caran ye jî tê bikaranîn dikevin navbera Navdêr û veqetandekê di dema ku navdêr yan jî bêje bi tîpeke dengdêr bi dawî dibi em kelijandinê bi kar tînin yan jî em wê tîpa kelijandinê bi kar tînin ji bo ku kelijandin di navbera di nav Dêra, din di dengdêra diçe bi ji bo ku kelijandin di navbera du dengdêra du dengdêra diçe bi. Niha ê li cem e ji bo navdêrên nêr û yekjimar. Her dem ê ji bo navdêrên nêr û yekjimar tê bikaranîn. A li ce me her dem ji bo navdêrên mê û yek jimar, ango ê û a ji bo navdêrên yan navên yek jimar tê bikaranîn. Ên yan id yan it ji bo navdêrên kom yan pir jimar mêr û nêr û mê tê bikaranîn, ji bo zayenda nêr û mê tê bikaranîn. Bêguman têbînî li ce me li gelek deverên kurdî ê in tê bikaranîn. Jê piçekî kêmtir ê it tê bikar anîn, ji wan her du a kêmtir ê id tê bikar anîn. Lê di nava pirtûkên kurdî de gelekî ê in bi kar tînin û ê it tê bikar anîn. Bi taybet ê it li devera Zaxo û Dihokê wan tê bikar anîn. Ê in li deverên din li hin deverên Bakur û Rojavayê Kurdistanê. Mînaka em li ser van hersiya bidin, mînak li ser navdêrê, navdêrên nêr, dilê ciwên yan dilê ciwanî, mala zînê, li ceme ê ji bo navdêrên nêr, mala zînê a ji bo navdêrên mê, ango navên gomê bin yan bêjeyên gomê bin, Zarokên, zarokêd, zarokêt, zînê. Ê in, ê id, ê it. Xala Melî dawî li ser dema ku bêjeyên yan peyvên ku bi tîpên dengdêr bi dawî dibin an ku tîpên bi deng bi dawî dibin li cem e, Em qelijandinê bi kar tînin, ye em li vir bi kar tînin, maseya min yan maseyit yan maseyên min. Beta me yî duyemîn e, ew go veqetandek bi navdêrên nediyar. Çima me babet kir du beş ji ber go di gelek pirtûkan bi vî awayî tê fêrkirin yan tê şirovekirin. Dibêjin veqetandekên diyar û veqetandekên nediyar ango navekî din lê dikin dikin veqetandekê bi navkirî û veqetandekê ne bi navkirî û ev bêguman veqetandek nikare bive bi navkirî û ne bi navkirî veqetandek her dem karekî wê tenê heye û ew jî di pirtûkên hînker jî bi vî rengî tê fêrkirin dibêjin veqetandekê bi navkirî û veqetandekê ne bi navkirî û ev jî bêguman şaştiyek e ji ber ku veqetandek tenê dikare karekî bike ew jî karê wê Ku girêdanê çêdike yan ku rewşa îdafeyê di zimanê kurdî de çêdike û ew îdafe jî nikare em bêjin bive binavkirî û nebinavkirî tenê karekî wê heye. Binavkirin û nebinavkirin yan diyar û nediyar karê ek û in e yan karê hijmara ye. Ev karê diyarkirin û nediyarkirinê Anko wek min got karê nediyarkirinê karê qertafayî e ku in û karê palvedanê yan girêdanê yan rewşa îdafeyê karê veqetandeka yî. Ji ber vê jî me babeta xwe kir du beş, babeta pêşî me got bi navdêrên diyar re ya duyemîn, Bi navdêrên nediyar re. Bi navdêrên nediyar re çima babet bi vî rengî tê şirovkirin, şirovekirin yan zelalkirin? Ji ber ku veqetandek bi ek û in re hinek guhertin di veqetandekan de tê kirin. Ango veqetandek piçekî têne tewandin rewşa wan ji rewşa xwenî resen derbasî rewşeke awarte dibin. Ji ber vê jî me kir du beş. Niha em werin di xeleka borî jî me got,

Em werin ser babeta xwe yekemîn me di destpêkê bi navdêrên diyar got ê ji bo ê ji bo navên nêr e, a ji bo navên mê ye, ê in, ê it, ê id ji bo her du zayên de mêr û nêr e. Niha em werin ê çawa dibe? Dema ku em bêjin veqetandek bi ek re tê yan bi navên nediyar re tê, Bi vî rengê tê nîvsandin. Bi vî rengê gome li vir nîvsandî, niha em bê wêtir zelal bikin. Niha ger gome mînakek da, ek bi ê re, ek koy, komî ê, dibe kurekê, kurekê şivanî, kurekê şivanî. Lê ev rewşa hanê di nava devokên kurdî de siviktir bûye û ev ê, ê, bi navdêrên nediyar re anko ê dibe î. Tê guhertin dibe î. Kurd yan di devoka kurmancî de dibêjin kurekî şivanî û ez bawer im kes nabêje kurekê şivanî anko ê li cem e bûyî î. Em werin ser babeta a. Ek, bi a re dibe keçeka zînê yan jî gelek kes wê sivik dikin, anko a dikin e, dibêjin keçeke zînê. Bêguman her du awa jî tên bikaranîn. Ne ku ev awa tenê tê bikaranîn, ev awa tenê di pirên pirtûkên kurdî de tê bikaranîn. Lê di nava devokên kurdî de û di hin pirtûkên bi taybetî yê pirtûkên kurdî yê kevn de jî dema ku mirov dinere çi pirtûkên Sadiq Bahaedînê Amedî bin yan hin pirtûkê din bin jî keçeka yan em bêjin eka tê bikaranîn ne tenê eke. Babeta me yî sêyemîn ji bo veqetandek bi navdêrên ne diyar re di rewşa kom de yan pir ji mar re in li cem e heyî ji bo navdêrên pir ji mar yan bêjeyên pir ji mar ê in ê it ê id. Li cem e mînak Di bin hevalnên, hevalnên şivên, hevalnên şivên. Lê ev rewşa hanê jî sivik dibe, gelek kes dibêjin hevalne şivên, hevalne şivên. Anko li ce me li vê derê ê in bûye ya In, it, bûye, e. Ev di rewşa nediyar de wek min got gelek kes yan wilo bûye her kes ê diki î, kurekî şivanî, keçeke zînê lê keçeka zînê jî tê bikaranîn, hevalinên şivên

û it û id karê wan veqetandeka girêdana navayî û îşê wan bi diyarkirinê û nediyarkirinê tune ye. Karê wan karekî tenê dikin ew jî girêdana navayê, nava bi hevû di vigirêdidin, Me got veqetandek yan rewşa veqetandekê yan rewşa palvedanê di kurdî de mercê wê hene, navê pêşî tê veqetandin, navê duyemîn tê tewandin. Bêguman ne ku her dem nav tên bikaranîn, bêje bi giştî di van rewşa tê bikaranîn. Di rojê bê de em ê van mijara bêtir zelal bikin ya herî giring hûn vê mijarê naveroka wê nas bikin. Ne tenê em bêjin Çima vî ev nav lê kirî yan çima ev nav hatî bi kar anîn? Navlêkirina termên rêzimanî yan zaraveyên rêzimanî ne pirsgirêk e ya herî giring ku em naveroka yan sîsika mijarê nas bikin. Mijar çawa ye? Naveroka wê çawa ye? Ez hêvîdar im ku hûn baş bin. Roj û demê wan mîn xweş.